xewani eka dyondzo ya siku ra namuntlha hi ta dyondza hi matsalelo ya papila ra mafunza tsundzuka eka xitshuriwa xin'wana na xin'wana xa xitsonga u fanele u tsala mepe wa miehleketo eka pheji leyi tiyimeleke yi ri yoxe Loko ku ri ku a wa ha tsundzuki leswaku mepe wa miehleketo wu tsariwa hi ndlela yihi, xiya matsalelo ya mepe wa miehleketo eka Dyondzo ya Matsalelo ya Xitsalwana eka chanele yona leyiwani. Tsundzuka, tsala nomboro ya xivutiso na nhlokomhaka ehenhla ka pheji yo andlala. Nhlokomhaka Loko nhlokomhaka yi tsariwile hi maletere lamatsongo ya khwatihatiwa kambe loko yi tsariwile hi maletere lamakulu a yi khwatihatiwi. Kherefu Loko hi vulavula hi papila ra mafundzha hi vulavula hi papila leri nga na tikherefu timbirhi. Kherefu yo sungula i kherefu ya mutsari. Kherefu ya mutsari yi tsariwa ku suka exikarhi ka pheji ku ya eka voko ra xinene. Eka kherefu ya mutsari, siku ri tsariwa hi ku hetiseka. U nga tsali hi ndlela leyiwani. Kherefu ya vumbirhi i kherefu ya mutsaleriwa. Kherefu ya mutsaleriwa yi tsariwa ku suka emasungulweni ya pheji ku ya exikarhi. Eka kherefu ya mutsaleriwa ku sungula xiyimo xa mutsaleriwa, xikombiso, mininjhere, matsalana, nhloko ya xikolo. ivi ku landzela vito ra khamphani kumbe nhlangano, xikombiso, Vhengele ra Bradlows, Masipala wa Greater Giyani. Sweswo swi landzela hi nomboro ya poso ivi ehansi ka yona u tsala vito ra doroba leri tsariwaka hi maletere lamakulu u gimeta hi khodi ya poso. Ku hava siku eka kherefu ya vumbirhi. u tlula ntila kutani u tsala xiloso xikombiso xa xiloso i nkulukumba xiya leswi eka papila ra mafundzha ku hava ku xewetana xikombiso ku hava ku u nga xeweta munhu loyi u n'wi tsalelaka papila hi ku minjhani Hina hi pfukile hi ngo pfuxela n'wina. E-e, a swi pfumeleriwanga sweswo eka Papila ra Mafundzha. Endzhaku ka xiloso, u tlula ntila ivi u tsala nhlokomhaka. Tsundzuka, loko yi tsariwile hi maletere lamatsongo ya khwatihatiwa, loko yi tsariwile hi maletere lamakulu a yi khwatihatiwi. A hi teneni eka vundzeni bya Papila ra Mafundzha. Swi na nkoka leswaku u byela mutsaleriwa leswi swi nga humelela eka masiku ndzhaku kumbe u n'wi tivisa hi xiyimo xa timhaka lexi endlaka u ze u tsala papila rero leswi hi xinghezi mi nga vulaka leswaku i background u fanele u n'wi tivisa leswaku ku humelele yini ku humelela yini ku humelela yini leswi endlaka leswaku u ze u tsala papila leri leswi hi swi endlela leswaku a ta kota ku landzelerisisa no famba xikan'we na wena eka mhaka leyi u n'wi tsalelaka ha yona. Tsala swa nkoka leswi swi nga ta endla muhlayi wa papila a hatla a ku pfuna, xikombiso, siku, Ndhawu, Mavito ya vanhu lava khumbekaka, swilipi, loko ku ri ku swi kona, leswi u navelaka ku va swi nga humelela. Hi ndlela yin'wanyana, xikombelo xa wena, u lava ku humelela yini? U fanele u katsa na tindlela to tihlanganisa na wena, xikombiso, u nga tsala nomboro ya wena ya riqingho kumbe e-mail address ya wena. Endzhaku ka hinkwaswo sweswo u ta tlula ntila ivi u sarisa. U nga ka u nga sarisi ku fana na loko u sarisa eka papila ra xinghana. U nga ka u nga tsali ku mi sala kahle mi va rungula hinkwavo e-e a swi pfumeleriwanga eka papila ra mafundzha. Nsarisi wa wena wu nga ha vula leswaku hi mina. kumbe la tshembekeke, ivi endzhaku ka swona handle ko tlula ntila u sayina ivi u tsala mavito na xivongo. Eka swiangi u nga tsala leswaku u tatana kumbe u manana. Tiva leswi, Tsala ntsengo wa marito emakumu ka xitshuriwa xa wena ivi u khwatihata. ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka chanele leyiwani naswona tidyondzo hinkwato ta kumeka naswona ta xavisiwa loko u ti lava vuxokoxoko hinkwabyo bya maxaviselo na maxavelo ya vhidiyo leyiwani byi kona kwala hansi ka vhidiyo